Монда гына утырыйк. Монда җиләс. Бик яхшы түгел шул Сафа. Тиф дигән кахәт. Миңа да килеп җитте ахрысы. Әгәр дә мин терелә алмасам, син нишләргә кирәклеген белерсең бит. Терелерсең әле. Терелерсең, Аллаһы боерсасы җиде. Сиңа васыятем шул. Хәтирәне Рәсәйдә ялгызын калдырма. Син аны монда алып кил. Аның янына кайтмыйча калма, Сафа. Син анда кызың көтә. Икәү бергә кайтабыз. Син терел генә, Саҗидә!

Отправляются через полчаса! Нишли? Нишли бу халык? Мең газапларга дучар булып Төркиягә килә, аннан кайтып китә алмыйча газаплана. Боларның яртысы татарлар бит. Татарча капитан! Мухажиры! Оясыз кошлар! Менә ничә ел ташыйм инде мин бу оясыз куылган кошларны. Хәерле көн, капитан! Исәнмесез, доктор! Сез күренгәнегез юк. Ә бу юлы бөтенләйгә, Рәсәйгә. Нәрсә? Төркиядә эшләр бармыймы әллә? Вакытында кайту хәерле. Сугыш башланырга тора. Төркиядә сәясәт шәптән түгел. Бу илдә минем докторлыгым да сугышчы гына кирәк булачак. Ә мин, тынычлык кешесе. Шулай, шулай, доктор. Боларның да байраклары гына, бер аягына кәвеш, икенчесенә төрек ботинкасы киеп туган иленә кайта. Фәкыйрьләреннән генә түбәнлектә. Туган җирен, туган-тумачасын бер күрергә дучар, газапка җигеп, түбәнлектә үлеп кала. Сез беренче класста бит әле, доктор? Әйе. Мин сезгә бу халык белән аралашырга киңәш итмәс идем. Аска төшмәсәгез яхшырак булыр. Бу приказмы? Юк, юк, доктор. Киңәш кенә. Киңәшегез өчен рәхмәт. Алдалды халык. Русча укытудан, чукындырудан куркып күченеп килде. Без дин өчен күченеп килдек, безгә җир бирегез, ат бирегез, үгез бирегез дип, төрек чиновникларына төрле прошениеләр язып, акчалары беткәч, нишләсеннәр соң алар?

Мәрхүмә инде. Миңа кайтырга кирәк, доктор, аңлыйсызмы? Туган якка. Саҗидәнең васыяте. Мин авыру түгел, доктор. Минем хәлем генә юк. Йә, бар әле монда. Башым кайнар түгел. Шулай да менә моны алып бирәм. Юк, доктор, рәхмәт. Минем акчам да юк. Курыкма, курыкма, әнә, кат. Рәхмәт, доктор. Рәхмәт. Моңлы җырлыйсың син, туган. Саҗидәнең яраткан җыры иде, доктор. Мин хатынымны бик нык яраттым. Шуңа күрә Төркиягә күчеп килдек. Ә мин, доктор, Варшавада хезмәт иттем. Варшавада? Әйе. Биш ел. Сугыш. Кырылыш, үтереш бик авыр булды, доктор. Поляклар җәбриләр арасында яшәве бик җиңел булмады. Гает намазларын гына укый ала идек. Гаиләдә өч малай, әни белән генә үстек. Иң олы абыем Таҗи Миңлебаев.

Син, мин, Мөхәммәт әби! Йә, дигән, котылып кайттың дисең инде, ә? Аллаһы Тәгалә коткарды, абый. Үзең кай якларда чәчәк атасың? Чәчәк атып тик йөремени, Кәшә. Җимеш! Җимеш биргән юк. Ә ялгыз башка кайда да бер таң ата да кич була дигәндәй, шахтага барып бәхет эзләп карадым. Таптыңмы соң? Табарсың, бар! Рәсәм сине дә алып бара мөнекәш! Йонлап карарсың бәхетеңне! Эчке дошманнарның кемнәр икәнен шунда үзең күреп абайларсың. Кызлар җырлый. Эх, абыйлар, авыл сагындырган. Мин абый, авылда калалармын инде. Йосыф абзыйлар да, Йосыф абзыйлар да киндер тотмыйлар. Кызлар белән танышасың килсә, шунда бар, энекәш. Эшләре беткәч, кичке уенга чыкмый калмаслар. Әбекәй, нишләп йокламыйсың, әби? Ник йоклый алмыйм, улым, аптырагач менә. Шакмак уйнарга чыктым әле. Әбикәй! Ай, Алла! Таҗи улым тавышы түгелме соң? Тик бер дә килгәләмисең, улым, исәнме? Әй, әби, кем янына килим? Вафа әбекәш белән борчак пешмәй, ул куштанлыкка үрмәли. Әй, Бати ана, үги ананы әйтәм. Бати карчык балачактан ук канымны бик күп эчте. Энекәш, аның турында алай әйткәнгә ачуланма, яме. Бик усал, явыз Бати карчык. Тиде, улым. Тиме әле! Тиде, кардәш! Тиме әле! Тиме әле! Тиме әле! Әтине өйдә уйнасаң, олы килен белән Вафа чокы бирмисең, дип орышалар. Әйдә, тәгәрәт әле!

Тукмаклы идек, улым, тукмаклы идек. Ул авыл ул вакытта менә авылыбызда матуррак кебек ие. Хәлле кешеләр җитәрлек ие, һәр кешенең үз җире бар ие. Хәзер мулла белән мөәзин бөтен җирләрне үзләренә тартып алып бетерде. Ул вакытта мулла белән мөәзин бик тату иде, бер-берсенә дошман түгел ие. Әби, әби, әби, муллага тел тидерергә курыкмыйсыңмы?

Анасы Патыйны да үзе белән алып китә. Ә син, энекәш, йөз яшьлек Зөһрә карчык белән төп йортта калырсың. Ата-бабадан калган йола. Юкса аны монда бик рәнҗетәләр, мескен кәйнәй. Батюшки, безнең күп тут как тут. Нишләп мин сезнеке булыйм? Соң безнең авылда йөргәч, безнеке буласыңдыр инде. Атакай! Кара әле, мин синең нишләп, нишләп йөргәнне беләм, ә? Нәрсә? Әллә солдатны сынап карамакчы буласыңмы, ә? Карале, Таҗи. Син югалып торганда, мин дә синең кайда нәрсә эшләп йөргәнеңне беләм бит. Тик шулай да становойга барып әйтмим. Становойга барып әйтерлек мин нәрсә эшләгән? Патша хәтле патшага кул күтәрергә теләүчеләр бар икән. Сине шулар арасында күргәннәр. Хаҗи, мин синең усал кеше икәнеңне беләм. Тик шулай да минем эшкә тыкшынма. Әгәр дә, энекәш, солдат янына тагын күрсәм,

Алты кызы бар иде. Алтысы да кияүгә чыкмаган. Иң олысы Миңлиса. Икенчесе Бибисара, Мөршидә. Зәйтүнә. Бишенчесе Хөршидә. Алтынчысы. Алтынчысы Саҗидә.

Кызыл кара белән язылганын Сәймә апа бирде. Карале, егет, авылдагы кызларга хәзер хатны кем яза ул? Сакау Галәү яза. Миңа да берәрне язып бирмәс микән, ә? Матур иттереп. Язар, нишләп язмасын. Аның әзер хатлары бик күп. Ә күпме сорый? Унбиш күкәй. Менә монысын Галәүгә бирерсең, хатны язган өчен. Ә менә монысы инде сиңа, хатны тапшырган өчен. Хатны кемгә тапшырыйм, Сафа абый? Йосыф кызы, Саҗидәгә.

Өйләнәләр. Әллә патша шундый фәрман биреп җибәрәме? Патша фәрман бирүен бирми дә, ләкин йоласы шундый. Алай икән. Әгәр дә мин сиңа яучы җибәрсәм,

Синең дә гомер буе чеби булып каласың киләмени? Карарбыз әле. Әгәр дә тиең белән үзем сөйләшеп карасам. Сөйләшеп кара. Йосыф абзый! Нәрсә? Солдат! Мин сезнең бер кызыгызны кодаларга дип килдем. Бер кызыгызны?

Менә нәрсә салды! Ычкынмыйны. Тавык чебиләре түгел алар, тиз генә биреп җибәрергә, юкса аягыңны бәреп сындырырмын.

Әй, балакайларым, күз нурларым! Кайсы ананың баласын үз янына җибәрәсе килсен? Үз насыйбыгызны көтегез! Көткән, морадына ирешкән, ди. Киттек, балалар.

Каршыма килеп басты. Ай, болыт арасына кереп киткәч, Зариф якыныма ук килде. Айның яктысын күрергә дип мин башымны өскә күтәрдем. Ә болыт арасыннан чыккан айның яктысыннан Зарифның күзе чагылып.

Сыналмаган чаралар калмады бит инде, Сафа. Өч ел бергә торабыз. Мин... Кызым, аңлыйсыңмы, Сафа? Мин сиңа... Ала табып бирә алмыйм. Бердән бер чара... Сине... Өйләндерү... Кеше теленә кереп. Безнең авылда ике хатын белән торучы да юк. Хәтта мулла белән мәзиннеке дә берәү генә. Аларның балалары бар. Мәзиннең дә кем икәне билгеле. Урамнан үтеп барган һәрбер кызга карап, башындагы чалмасы төшеп китә. Бетте китте. Аларда безнең эшебез булмасын. Сине өйләндерәбез. Шартка туры китереп никахлау. Миңа икенче хатынга чыгарга аптырып торучы бар бит. Сафа, туа. Мин сиңа кәләш табып куйдым инде. Кәләш тә риза, әтисе дә риза. Хәлне сөйләп биргәч тә күнделәр.

Ә мин сиңа шундыйны таптым. Ниндине таптың инде, йә? Әйтимме? Әйт. Сәлим абзый кызы. Хәтирә!

Каты димай да син, Саҗидә! Хәерлегә генә була күрсен, Сафа!

Никахка кадәр кызларның тиге очынмыймы соң бу? Бар, кереп тор, оялтма! Муеныбызга чыдый алмаганга түгел, Хәтирә. Безгә бала кирәк. Син безгә матур-матур балалар табып бирерсең. Саҗидә апа, әгәр мин дә таба алмый торган булсам? Юк, юк, табарсың, Хәтирә. Без сиңа икәүләп булышырбыз.

Тугыз йөздә, мең сигез йөз дә туксан җиденче ел иде. Бөтен халык шау килде. Халыкны чукындыру турында сүз таралды.

Телдә сөйләнгән сүзләрнең күбесе дөрес булырга охшый. Бөтен халыкның санын алу турысында патшадан боерык килгән икән. Мөселман халкын гына түгел, урысын, чирмешен, чуашын,

Халык санын язучы түрәләр бүген безнең авылга да киләчәкләр. Инде алар әйткәннәргә күнәбезме? Әллә башка берәр чарасын табып булабы? Менә шул хакта уйлашыйк әле, җәмәгать. Әйе, татарлар, әйдәгез! Шул хакта уйлашыйк әле. Килеп карасыннар. Бу бәхергә тутырырбыз. Җәмәгать! Җәмәгать!

Без инде ишеткәнегезчә, кайбер авыллар Төркиягә, Халифә җиренә күчеп китә башладылар бит ул. Әйе, күчеп китүчеләргә бернинди дә каршылык юк, чамам. Каршылык юк. Без инде